Croeso nôl, Kieran Gething yn erbyn Tony Dixon yw'r ornest nesa yma ysda ni fan hyn yng Nghas Newydd. Gallai hon fod yn frwydr. Fireworks, meddai Zac sy'n nghwmni Gareth Roberts yn y pwynt sylwebu. Ond draw yn ni yn gynta at Ricky Wright.

Wedi ennill i chwe o'r nes dwetha, mae o'n haeddu y cyfle i ymladd am deitl pwysau welter Cymru heno. Ond dydy o heb ymladd am fwy na chwe rownd yn y gorffennol, ac mae'r ornest yma heno yn erbyn Tony Dixon i fod i bara am ddeg rownd. Dyma yr ornest y mae rhan fwyaf bobl wedi dod yma i'w gweld. Tân gwyllt! Da ni'n ddisgwyl fe gawn ni weld be ddaw. And nawr o Mountain Ash, the Welsh Terrier, Tony Dixon! Tony Dixon Cyn bencampwr pwysau uwch welter Cymru, a dyma'r tro cyntaf iddo fo fod yn y sgwâr ers deg mis, ers pan gollodd o yn erbyn Ted Cheeseman ym mis Rhagfyr y llynedd. Does na'm llawer o gariad brawdol wedi bod rhwng y ddau focsiwr yma yn ystod y cyfnod sydd i arwain at yr ornest hon. Gornest gyda llaw oedd i fod i ddigwydd ym mis Mawrth eleni, ond yn anffodus buon rhaid i Tony Dixon dynnu'n ôl oherwydd anaf i'w lygad, ond mae'r ornest yn digwydd heno. From the Newport Centre, live on S4C, o Casnewydd yn byw ar S4C, Jamie Salazar presents 10 free rounds,

Tro tymor. Wel, pan gafodd y ddau yma i pwyso ddoe cyn yr ornest hon, fe orthodon nhw ag ysgwyd llaw. Da ni'n disgwyl tân gwyllt o'r eiliadau agoriadol, ac mewn pleidlais ar y gwefannau cymdeithasol, mi oedd 73 y cant yn credu mae Kieran Gething oedd yn mynd i fynd ag i. Gawn ni weld beth sydd Tony Dixon i ddeud am hynny. Y sêr yn amlwg ar gorff Tony Dixon, ond a fydd Kieran Gethin yn gweld sêr ar ddiwedd yr ornest yma? A mae rhaid i Kieran Gethin fod yn ymwybodol, Zac, fod, um, bod gan Tony Dixon ergyd nerthol. Mae rhaid iddo fo focsio yn enwedig yn ystod y rowndiau agoriadol yma. O, oh, yn bendant, tiwod, mae Kieran Gethin yn neud y peth iawn ar y funud, ond mae'n gweithio tu ôl y jab nawr. Dim cymryd risg, tiwod, achos uh, mae Tony Dixon fe'n ni'n gwybod yn gallu uh, Darn i bach, ti'n gwybod? So, da ni wedi gweld tystiolaeth o hynny yn y gorffennol ar S4C. Ergyd at y gorff fanna gan Tony Dixon, a mae o'n hoff o wneud hynny. Diolch just yn mynd am y pen. Mae o'n targedu'r corff fel nath o unwaith eto. A mae yna ambell i ergyd yn cyrraedd y nod yn gynnar iawn. O, ti'n mae eisiau Gethin fod yn uh, garcus na, dim, dim, dim, dim, dim cael ei drago mewn i ffeit gyda fe. Just gweithio tŵl y jab nawr a build o'r rounds lan, ti'n Mynd fe mlaen i rownd pump, rownd chwech. A chadw i, i symud Dixon o gwmpas y, y sgwar os oes bosib. Ie, yeah, ti'n gwybod, mae'n moyn symud uh, gwmpas, oeddi, ond mae'n symud off y llaw dde na fed, ac ni'n gwybod bod y llaw dde yn dan Jerus, so mi eisiau fe symud bant o'r llaw dde. Mi oedd yna rei bobl yn annas bod na Tony Dixon yn gallu gwneud y pwysau. Da chi'n syni, Zach, fod Dixon Bron i bwys yn ysgafnach na Gething. O, dw, twod, um, fod yn onest, mae Dixon yn disgwyl yn weddol ffit, mae'n disgwyl yn, uh, yn barod i fynd, ond uh, gen i weld yn y ffait od, odi'r uh, neud y pwysau wedi ffeithio fe. O, uh, llaw dde, gwyd fyna wrth y Dixon. Ond Gething yn ei chymryd hi ac yn ymateb efo jab ar y chwith, ond mae o'n cael ei signo mewn i dipyn bach o frwydr yma fan hyn. Kieran Gethin. Odi, mae Dixon yn, uh, wedi gweld bod e'n, bod e'n open am y llaw ddi. Ti'n gwybod, mae, mae law e lawr, llaw y chwith lawr gyda Gethin a mae'n agored. Oh, Dixon, gwaith da, tu fewn. Ie, yeah, mwyn yn siwto Dixon ar y funud, ti'n gwybod, mewn tu fewn. Yn dal ag Gethin. Mae eisiau Gethin uh, camu, camu yn ôl ty bach, ti'n gwybod, a uso i uh, reach. Ie, wyt ti'n ti credu falle bod o'n cael ei signo mewn i'r math o ornest mae Tony Dixon isio? Ydy, ti'n bod, mae'n ma ymladd yn emosiynol ar y funud. Llai na hanner munud o rownd agoriadol i fynd. A da ni yn disgwyl gweld gornest llawn tân gwyllt. A mae Dixon falle wedi cael y gorau honi hyd yn hyn. Ydy, roedd ni'r rownd gyntaf Dixon well chwaith ar y tu fewn. Gething yn trio brwydro nôl wrth i'r rownd agoriadol ddod i ben, a dyna ni. Diolch yn ôl wedi'r egwyl ar gyfer yr ail rownd.

Croeso nôl i Gasnewydd Bocsio Byw. Da ni wedi gweld y rownd gyntaf yn yr ornest am bwysau welter Cymru rhwng Tony Dixon a Kieran Gething. Mae'r ddau yn awyddus i ddechrau'r ail rownd yn sydyn iawn. Zach, sut welsoch chi rownd gyntaf yna? Oeddech chi uh, Fi'n credu mae Dixon aethoch chi. Do, roes i fe i Dixon, oedd yn neud y gwaith mwy, mwy clean, ti'n gwybod, ar y tu fewn, ti'n gwybod, am... Ie, mae Gethin wedi dod allan ar gan, mae'r tân gwyllt wedi dechrau, mae Gethin wedi gweld bod o'n wedi cael llwyddiant efo'r dde, a mi oedd Dixon bach yn sigledig wrth fynd yn ôl am y rhaffa. Do, fi'n credu collodd e'r balance yna, fi'n credu oedd uh, Gethin yn meddwl bod e'n wedi dal fel good shot, ond fi'n credu'r uh, colli'r balance nath e. Ond oedd hynny'n ddigon i sbardino Gethin i ddod yn ei flaen? O, t'mod, oedd e'n rhoi hyder i fe a mynd uh, pwysio mlaen. Be sy'n syndod ydy bod yna ddwy flynedd a hanner wedi mynd heibio ers i Tony Dixon ymladd yn yr adran yma, adran y pwysau welter. Fe gollodd o y, y bryd hynny. Ydy hynny'n yn codi marc cwestiwn o gwbl? O, ydy, ti'n yn bendant. So, fe ni'n gwneud y pwysau am sbel fawr a T'wod ar y run round five round six bydd e'n bydd e'n twmlo fe t'wod o- os os do fe'r egni i i neud y deg rownd. Ian Dolia mae o'n edrych yn weddol gyffyrddus a ninna ond yn yr ail rownd ar hyn o bryd ond mae Gething wedi gweld mwy o ergydion o'n taro'r nod yn yr ail rownd ma nag yn y rownd gynta. Odi mae Dixon yn yy dechre swingo ar funud mae'n yy disgwyl bach yn desbryd ar y adegau, a mae eisiau get yn just cadw fe'n nice, nice and neat, a, a lawr, lawr, lawr y pipe fel maen nhw'n gweud, straight shot, dalai shot a bant y fe. O, er gyda Dan Dixon. Mae o yeah. just yn gadael i wybod, gadael i gethu'n wybod Pan mae o'n dod ar y droed flaen, mae'n ma, ma, ma ddalo. Ond mae'n amlwg beth mae Dixon yn neud, mae'n just load lan o right hand trwm sydd ar yma. Tom, mae eisiau cornel geth ni gweld na, mae eisiau fe symud bant o right hand. Achos sim, sim, sim Dixon yn uso jab yn dda iawn. Na, di geth ni ddim i weld yn symud o gwmpas y sgwar. gymaint yn y rownd yma ag oedd yn y rownd gyntaf. Llai na munud o'r ail rownd i fynd ac mae mae'n deg i awgrymu o bosib fod y rownd yma dipyn bach mwy cyfartal nag oedd y rownd agoriadol. Ydy, yn bendant, mae'r doi yn cael uh, yn ei gwaith ar, uh, ar y degau yn y rownd yma. Mae Gethin yn cael ei sicro i mewn i'r math o frwydr y mae Tony Dixon eisiau gael Dio ddim yn fodlon camu nôl, pan mae Dixon yn gofyn y cwestiwn, mae Gething fel petai o'n ymateb. Chwith da gan Kieran Gething yn fanna. O! A mae'r ddau yn rhannu dyrna erbyn hyn. Fel o'n i'n deud ar ddechrau'r ornest, does na ddim cariad brawdol rhwng y ddau yma wrth i ni ddod at eiliadau ola yr ail rownd. Gath Gething ddal fanna gyda good shot ond jyst siglodd fe off a dath e straight nôl so mae 'di ma 'di neud y chin check fel maen nhw'n gweud. Mae'n ornest a hanner hyd yn hyn. Na ddiwedd yr ail rownd, mae yna wyth i ddod, dwch yn ôl wedi'r egwyl. Croeso nôl i Gasnewydd, da ni wedi cael dechreuad ffrwydrol yn yr ornest am wregys pwysau Welter Cymru rhwng Tony Dixon a Kieran Gethin. A dyma ni ar ddechrau y drydydd rownd. Y ddau i ganol y sgwâr. A di Gething ddim wedi uh, wedi bod ar y droed ôl fel oedden ni'n disgwyl yn ystod y rowndiau agor a agoriadol. Na, di, felly mae'n meddwl, ti'n bod, set o'r pes a neud, neud i Dixon i weithio lot, a falle bydd Dixon yn, uh, yn bl, bl, to, mynd yn blinedig yn mwy, uh, mwy, mwy gyflym de. Mae'n dweud yn gynharach bod Tony Dixon yn, yn hoff o fynd am y corff, ond mae o'n amrywio pethau, Zac. Mae o'n defnyddio'r jab efo'r chwith, ma'n amlach. Odi, mae'n mynd lan a lawr y corff, ti'n bod. Mae'n iwsio'i jab nawr ymlaen, ond, ond uh, yn benodol, mae'n lodo lan y right hand na. Ond hefyd, mae'n cael ei ddal gan y jab gan Kieran Gethin hefyd. Wedyn, mae'n rhaid fo fod yn wyliadwrus. Os ti oeso'n mynd ar y droed flaen, mae'n rhaid iddo fo bod yn ofalus na dydy o ddim yn cael ei ddal gan Gethin wrth i hwnnw wrth ymosod. Dixon yn mynd am y dde o dan yr en, ond ddim yn ei dalu'n berffaith. Mae o ar y rhaffa, mae'n llwyddo i weithio i ffordd o'na. Gethin nawr yn dechrau, uh, dechrau pwysio mlaen ar, ar, ar y trwy'r flaen, ti'n fawr. Felly mae'n meddwl bod uh, Dixon yn dechrau blin o'n barod. A nid dyma dda ni'n disgwyl i weld gan Gethin i fod o'n onest, ond dda ni wedi disgwyl gweld o yn bocsio, bod yn mwy am yn eddgan yn y rowndiau agoriadol, a disgwyl nes bod ni'n yn cyrraedd uh, y rowndiau yn hwyran yn yr ornest. Ie, yeah, yn bendant, ti'n ni'n meddwl bydde, bydde uh, Gethin yn uh, bod yn smart am y rowndiau gynta, a gadael Dixon, Dixon yn mynd i fe, ond uh, mae'n disgwyl bod e'n set o'r pes na, a pwysio ymlaen yn barod. Joe, allai mae fe wedi tymlo rhywbeth mewn fyna, so ni'n gwybod, felly mae wedi tymlo bod uh, Dixon yn gwanhau yn barod. Ie, yeah, achos mae wedi derbyn sawl ergyd nerthol gan Dixon, ond mae o'n dal i, i wthio ni flaen, fel oedd ti'n dweud. Ie, yeah, yn gwmwys, ti'n bod, felly mae wedi tymlo i uh, best shot, ie. Yeah. Os sef yn trwblu fe, sef yn meddwl o, ti'n bod, pwysiau mlaen. Ac wrth gwrs mae Gethin yn un hyderus iawn, mae genno fo ddigon yn ei hy- ddigon o hyder yn ei ddoniau bocsio, ond mae o'n cael ei ddal gan Dixon yn fanna. Mae'r dde yna yn bachu efo'r dde, a mae Dixon yn yn gwneud yn siŵr bod yr ergydion yma yn cyrraedd y nod. Ie, yeah, llaw dde yna, fi fi credu wedi torri uh, Gethin ar ei, um, ar ei eyebrow ar, ar left side fi'n credu. Mae wedi, mae wedi torri fe. O, mae'r jab ma'n gweithio hefyd, a mae yna waed yn dechrau ymddangos i'w pen llygad chwith Kieran Gething. Dixon yn dechrau lando shots mowr nawr, ti'n bod, mae rhaid mynd i cymryd uh, tôl yn o, yn o Gethin. Ydy, a mae o'n rhaid hefyd targed i Dixon anelu ato fo hefyd. Ydy, mae wedi gweld y gwad nawr, ti'n bod, yn... Uh... Hwnna'n rhoi hyder i fe. Llai na deg eiliad o'r ail, o'r drydydd rownd i fynd rhwng Tony Dixon a Kieran Gethin am wregys pwysau welter Cymru. A dyna'r gloch. Dwch yn ôl ato ni wedi'r egwyl.

Be ydy na? Elisa. Elisa. Billy. Billy. Elisa. Billy. Croeso nôl ato ni i'r ganolfan yma yng Nghasnewydd. Uh, a fe welson ni bach o dystiolaeth fod Tony Dixon wedi uh, gael dipyn o lwyddiant efo'r dwrn fe yna, achos mi oedd na waed i'w pen llygad gwydd Kieran Gething. Ond da ni mewn i'r bedwaredd rownd. Ac oeddat ti, Zac, wedi deud ein bod ni'n mynd i weld tân gwyllt yn yr ornest yma, a 'dan ni wedi gweld hynny'n barod. Ydyn, yn bennaf, t'mo' ma'r ddou wedi wedi cwrdd yn ganol y ring a wedi yy yy jyst jyst t- taflu gyda'i gilydd t'mod a ni ni ni 'di gweld yy Gethin yn yn torri'n barod so yy i ni ddim yy noswyth dda. Geth- Gethin yn dal yy Thicson efo dê dda fan 'na. Ond i fi, Tony Dixon, dwi'n siŵr yn anelu am y toriad yna neu'r cut na uwch ben llygad chwith Kieran Gethin. Mae o'n darged iddo fo, dydy, mae rhywbeth i anelu amdano fo. Os yn bendant, ti'n bod, mae'n rhoi hyder i fe, ond uh, byddwn ni'n gweld yn y rownd diwethaf, oedd yn lod o lan lot, ti'n bod, a mae'n amlwg cymryd lot o egni mas o fe, so, so eisiau fe ddim wylo am y power shots trwy amser Dixon, achos, fel ni'n gwybod, Mae Kieran Gethin wedi cymryd i orau fe'n barod. Mae'n falio Gethin Dixon o dan yr un yma na. A un peth sydd yn amlwg, fel mae Tony Dixon yn, yn taflu'r ergydion yna, Zac, ac yn methu, mae hynny, mae hynny'n gallu signo'r egni. O, oh, bendant. Ie, yeah, mae lod o lan, mae miso. So, Mae'r egni'n cael ei signo mas o fe. Mae, mae Gethin jyst yn cael y plod ymlaen, pigo'i shots. a rhoi pres ymlaen. Wel, mae'n ornes gyfartal iawn, mae'n rhaid dweud hynny. Y bedwaredd rownd o ddeg am wregis pwysau welter Cymru. Ac swn i'n tybio bod y dorf sylweddol yma yng Nghasnewydd Mae'n cael gwerthu arian o wylio hon. O! Mae Dixon wedi glanio ergyd efo'r fe. Ac am yr ail dro yn ei yrfa, mae Gething wedi mynd lawr i'r canfas. Mae'n cael ei gyfri Gan y dyfarnwr John Latham, dio ddim i weld dim blaen, a mae o'n ddigon parod, ond dyna ni, ydi, ydi Dixon yn mynd i fynd amdani rwan Zac? Odi, mae'n mynd i ddod yn y cil nawr, ond ddim isie geth unrhyw, just cadw'n deit, cadw'n deit i fe, a fi'n Dixon to, fel ti'n gweud, tynnu'r egni mas i fe, mae isie fe mor smart hefyd. Oes, mae rhaid iddo fo fod yn smart fel ti'n deud, ond mae rhaid, mae o'n mynd i ddibynnu rwan ar ei ddoniau bocsio i ddod allan o hon. A mi oedd honno'n dipyn o ergyd gan Dixon. Roedd yn shot dda, ond mae, mae Gethin yn disgwyl fe bod wedi cyfro'n barod, so mae wedi cymryd yn dda iawn. Yr un. Doedd o ddim i weld mor anghyffyrddus ag hynny pan gododd o, gododd o ar ei draed. Ond mae Gethin wedi cael ei norio yn y gorffennol yn ei ffeit ola, a mi ddoth o nôl i'ch ennill hi. Ond mae Dixon yn synhwyro gwaed fan hyn. Wedi mae Dixon yn mynd nawr i bennu, ti ar bennu'r ffait off, ond uh, eisiau jyst gweithio tol y jab a to, ne, neud uh, gwagle i hunan, ddim, ddim taflu ar bwrw, bwrw gloves, mae'n ma tynnu'r egni mas o fe. Wel, dyna ddiwedd y bedwared rownd.

One, two, one, two. Okay. Ti'n clywed fi rwan? No, Croeso nôl i Gasnewydd, wel fe welson ni ergyd gan Tony Dixon yn y bedwaredd round, dyma Isaac. Ie, oedd yn good shot a oedd uh, gethon nhw'n sgwar, efe oedd yn goesef yn sgwar, so oedd, oedd yn man efe fynd dros, dros drosto oedd yn mynd. Wel, falle mae Dixon cafodd y gorau honni yn y rownd diwetha, ond da ni ar ddechrau'r bumed, a er tegwch, ar ôl fo godi ar ei draed o Cyr yn gethin ddim i weld dim gwaith. Na, mae'n disgwyl bod i ben yn glir nawr, mae'n nôl, a, nôl ar y job, mae'n nôl yn derys. Ac yna byd mae, mae Dixon yn mynd i chwilio am yr ergyd na i ddod ar, ar ornest yma i ben. Ac yna byd mae Gethin yn, yn aros yna. Mae, mae yna le i gredu y bydd Dixon o bosib yn blino, ond oedd hon ar swydd effeithiol iawn gan y gŵr o Aberpennar. Odi, Dixon yn iwso'i jab e'n dda nawr, ti'n gwybod, o'n i'n gweld yn y rownd ei gynta, oedd, oedd Rwy'n mynd i uso'i jab ond uh, mae'r corners wedi gweithio fe, dod gweithio twl y jab na, a deif, deif y shot fi ddim. Ia, beth ni'n gweld yn ystod y rownd agoriadol yn fwy na dim gan Dixon, oedd o'n mynd am y corff. Ond mae Gethin wedi profi bod o'n uh, yn heiddi dipyn bach mwy o barch. Mae, o, mae, mae wedi llwyddo i bocsio ei hun allan o sefyllfa oedd yn ddigon anodd. Ie, yeah, ti'n fod y rownd dda, then... Uh... Mae'n worrying times efe, ond uh, mae'n disgwyl, mae wedi ma recyfro fe nawr, a mae'n gweud, mae'n ôl, ma ôl ar y tasg. Ond mae rhaid ymwneud ar y leinau draed, achos fel da ni gyd yn gwybod, fel da ni wedi gweld yn yr ornest yma'n barod, mae gan Dixon ergyd nerthol all dod â gornest fel hyn i ben yn ddigon cyflym. Ond mae'r ddau ben ben a'i gilydd, Chwarae teg, 'di Gethin ddim wedi sefyll yn ôl, mae o'n ar y llinell flaen a yn fodlon ymladd yn agos efo Dixon. Nid dyma y math o arddull oedden ni'n ddisgwyl ganddo fo, ond uh, mae o'n dal i dir. Odi, yn bendant, mae'n dal i dir. A fi'n credu mae fe'n mae fe meddwl un an, yn bellach mwyn yn mynd, mwy mae fe'n ffefro Gethin, cos fel ni'n gwybod, mae Dixon yn stryglen pwysau, A mae'n ma signo egni mas yna. I'ch atgoffa chi mewn pleidlais ar y gwefannau cymdeithasol, 73 y cant o bobl oedd yn credu mae Kieran Gethin fydda yn mynd â hi. So mi fyddwn ni hanner ffordd union drwy'r ornest hon ar ddiwedd y rownd yma. Ac falle bod Dixon rhyw fymryn bach ar y blaen fel mae'n pethau sefyll ar hyn o bryd. Ie, ti'n licen i gweld y geth yn taflu mwy na dim ond un ergyd. Ti'n mae'n taflu un ergyd a, a dyle fe rhywbeth combination i gilydd, ti'n Dwi'n ddim wedi cael y cyfle i wneud hynny hyd yma. Eiliadau ola y bumed rownd ac mae'r ddau yng nghanol y sgwâr yng ngyddfau gilydd yn dal i fynd. Dixon yn ceisio brwydro oddi ar y rhaffa. Gethin ar y llaw arall yn trio'i gadw o'na. Dyna ni. Diwedd y bumed rownd.

ar y llgada yn fanna. Newydd clywed of um, Cornel uh, Gethin, ti'n gwybod, basics oedd i fi, keep it basics. A mae'n union misio fe wneud, keep it basic. Mae'n gwybod bod Dix yn mynd i fod yn lodo lan trwy amser, ond keep it basic, yn digon o uh, gwaith. Wel, dyma chi gerdyn Gary Lockett, mae gen o fo, uh, wel, yr ornest yn gyfartal ar hyn o bryd fel mae pethau'n sefyll, ond da ni mond hanner ffordd union drwy ddi Fel mae pethau'n sefyll, ac yn y gornel o'n i'n deud yn gynharach, maen nhw wedi bod yn gweithio ar y llygad chwith um, Kieran Gethin, ond mi oedd cornel Dixon yn gweithio o dan y llygad dde yna. Mae'r ma ddau wedi derbyn ergydion cry yn yr ornest yma hyd yma. A Dixon yn trio cadw reolaeth o ganol y sgwar na, ond dio ddim i weld yn, uh, yn symud mor gyflym ag oedd o'n gynharach. A mae Gethin yn yn taflu mwy o gyfuniadau nag oedd o, fel ti sôn yn y rownd dwytha, Zac. ambell i ergyd yn dod yn unigol, ond rwan mae o'n mae o'n chwilio rei cyfuniadau at ei gilydd ac mae o'n dal Dixon. Yn gwmws, ti'n gwybod, mae fe'n taflu mwy, mwy na jyst un punch nawr, a mae'r ma ma trydydd neu pedwydd shot yn mynd trwyddo, ti'n gwybod? So fe mae'n gael Dixon i setlo, achos na pryd mae fe'n wylo mae shot mowr. Os mae rhywbeth yn ei ligyd y trwmster, mae'n mynd i meddwl beth sy'n ddod ato fe. Ia, nifer o bobl wedi wedi awgrymu o bosib hir am byd mae'r ornest yma mynd mwyaf ddylanwad y bydd Keir yn gethin yn ei chael arni. A fe welson ni lyniad Tony Dixon yn y gornel ar ddiwedd yr rownd dwytha, mi oedd o'n anadlu'n drwm Zac yn y gofyn am ddŵr, falla bod y blinder yn dechrau. Ie, yeah, mae'n cael ei ddala nawr gyda, gyda shots, lot mwy o shots nôl yn cael dyla. Yn, yn sicr. Mae'n gwmwys bod e, um, ti wedi gweld nawr bod e'n uh, Mae'r egni... Mae'n colli egni, ti'n gwybod, mae, mae Gethin yn dechrau pwysio mlaen yn gryf. A mae hynny yn mynd i wneud byd o wahaniaeth i hyder Gethin o weld i wrthwynebydd yn dechrau blino. Ond mae'r hyder yn mynd i dyfu fwyfwy ganddo fo. Yn bendant, ti'n ti, ti gweld nawr bod Gethin yn, uh, yn tyfu'n hyder. Mae'n pwysio mlaen. Sim, sim y shots yn becso fe, mae wedi cael ei best yna, ti'n gwybod, weather the storm. Do, So mae'n pwsio mlaen nawr. Do, fe gafodd o'i lorio yn ystod yr ail rownd, ond hyd yn oed wedyn oedd o'n ôl ar ei draed. Ac uh, mi oedd o'i weld yn ddigon uh, sefydlog, doedd o ddim uh, i weld wedi brifo er bod na cut bach uh, uwch ben i lygad chwith, ond mae wedi brwydro i ffordd yn ôl, wedi bocsio i ffordd yn ôl i mewn i'r ornest yma. A'r dyfarnwr John Latham yn cael gair efo Tony Dixon. Ag efo Kieran Gethin. Yeah. Yn deud o bosib bod na ergyd o dan y gwregys yn fanna. Oh, gair o'r yfydd a dim byd arall. Wel, y chweched rownd yn dod i ben ac o bosib, Zac, da ni wedi gweld um, Kieran Gethin yn dechrau gosod i stamp ar yr ornest yma yn y rownd yma. Oeddi, ie, mae Gethin dechrau dod nôl mewn i fe nawr.

Reit, dechrau'r seithfed rownd yma yn yr ornest am wregis pwysau welter Cymru. A dyma chi gerdyn Anthony Traw, ac mae o efo Dixon ymhell ar y blaen. Um, barn gwahanol i'r hyn welson ni gan Gary Lockett yn, yn gynharach. Ond dyma'r rowndiau rwan, Zac, o'r seithfed hyd at y degfad, y rowndiau fydd yn cyfri. Ac o bosib, Bydd Tony Dixon, dio ddim wedi cael cyfle i sbario lot yn y paratoadau ar gyfer yr ornest hon, falle bydd hynny'n deud arno fo. Ie, yeah, yn gwybod, twyd, oedd wedi cael anaf, a felly sy'n mi uh, preparations wedi bod fel delics y wedi bod. A fel yn ni yn y championships rounds nawr, a fi'n gwybod bod uh, Gethin yn uh, good trainer, so Bydd hwn yn ffafr i fe os, os mae Dixon wedi stryglan ar y pwysau. Wrth gwrs, dyma'r tro cyntaf i Dixon fod yn y sgwâr ers mis Rhagfyr llynedd, felly dydy o ddim mor siarp o bosib ag ydy Kieran Gethin, sydd yn tyfu fwyfwy mewn i'r ornest yma wrth i mi hi fynd yn ei blaen. Mae o wedi bod dan bach o bwysau'n gynharach, ond uh, dyna chi ben i bocsio. Anthony Trow yn dweud bod Dixon yn mell ar y blaen. Gary Lockett, uh, wrth gwrs, y fforddwr Nathan Thorley, pen campwr Eastrum Cymru, yn gweld ti'n eitha cyfartal. Benderach di, Zach, sut ti'n gweld ti'n mynd rwan? Ie, yeah, ti'n fi'n gweld Dixon just, just y flan, dim ond tymor bach, ti'n gweld, achos y rowndiau uh, gynharach, ond fi'n gweld Cyrngeth yn dod nôl mewn, nôl mewn i fe nawr, a mae'n dechrau pigo i shots, a just cadw pigo points lan, ti'n gweld? Ie, yeah, dwi ar gyda gan Dixon yn gynharach yma nawr, mynd i greu argraff. Just er mwyn gadael i Kieran Gethin wybod bod o dal yna. Off brif da arall gan Dixon. A mae'n trio cael y fe na i weithio hefyd. Dysgu fel fi fi bod y slap na wedi mynd mas o'i buncher gyda Dixon. Felly mae'n egni, dyma wedi colli egni a mae'n syndod o'r snap o dyfyn y dechrau. Wel, nath o daflu fe yn fanna, mi oedd Kieran Gethin yn ôl yn syth efo un Dwy, tair ergyd i'r corff wrth ymateb. Llai na munud o'r seithfed rownd yma. Yn fyw yng Nghasnewydd, Tony Dixon yn erbyn Kieran Gething ar gyfer gwregys Twysa Welter Cymru. A tybed A welwn ni hon yn mynd yr holl ffordd y deg rownd cyfan. Dwi'm yn meddwl bod yr un o'r ddau yma yn fodlon ildio ac mae'r ddau benben a'i gilydd. Blinder neu beidio, dyn nhw ddim yn mynd i roi gorau iddi. Ie, fi'n credu bar, bartl o'r ffit, fitness bydd yn, yn dod lawr i fi'n credu. Wel, mae wedi bod yn dipyn o frwydr rhwng y ddau. Wrth gwrs, mae'r ddau wedi bod yn tynnu ar ei gilydd ar y gwedda yna gymdeithasol. Diwedd y seithfed rownd. Ac ydy Cyr yn Gethyn yn brwydro i ffordd yn ôl i mewn i'r ornest yma. Listen, everything off the job. We're winning the fight with the job. Byddwn edrych ar un i'r ddau o'r ergydion Cafodd ei taflu a chwith yna gan Tony Dixon. Yn cyrraedd y nod, dda gyn arall. Ond Gethin yn ymateb. Dio ddim am blygu i'r drefn, mae'n derbyn yr ergydion ond mae o'n gwrthymosod hefyd. The, the tactic was almost there. Busy and long. Okay? Because he's going back there, knackered mate. Alright? Seven, got 20 seconds left.

Tony Dixon, cyn bencampwr pwysa uwch welter Cymru, yn erbyn Kieran Gethin sy'n gobeithio ennill teitl am y tro cynta yn ei orfa broffesiynol. Mae di ennill chwech, di colli un ac un yn gyfartal ac mae o'n mynd ac yn trio gosod ei stamp ar y yr ornest yma'n cadw Tony Dixon ar y rhatha, ond mae o'n trio ymladd i ffordd yn ôl. Does 'na ddim ildio yn fan hyn, Zak, yn yr un o'r ddau. Na, mae Gertyn yn dechrau rownd yn yn glo iawn. Ti'n gwybod, mae'n ei dal ar y cwbl o shots, mae'n cwbl o shots yn mynd trwyddo. A mae'n ma hyderus iawn, dwi'n sgwylio di. A dyma'r rowndiau oedd Kieran Gethin yn gobeithio i cyrraedd. Dyma lle oedd o'n gobeithio bydda fo'n gallu ennill yr ornest. Mi oedd yna lot o sôn am y nerth sydd gan Tony Dixon yn ei ergydion. Mae o'n taro un yn fanna, ond ddim yn cyrraedd y nod. Ac mae hynna, fel o'n i'n deud yn gynharach, Zac yn mynd i sugno egni y gŵr o Aberfennan. Ie, yeah, yn gwmwys. Ti'n gwybod, mae'n disgwyl bach yn desbryd gyda'r uh, swingers mawr. Ti'n gwybod, mae eisiau fe taflu nhw syth, neu ti'n off y jab, ti'n popeth off y jab, a wedyn taflu siot. Ar y funud, mae Gethin yn gweld nhw'n dod. A mae Cyr yn gethin, yn medru amddiffyn ei hun yna hefyd. Mae'r dwylan yn uchel gyda fo trwy'r amser. Oeddi yn benna, mae'n mae, mae cadw'n neis yn deud, mae'n pwysio mlaen. Mae'n neud peth iawn, mae'n siarad we, wero Dixon lawr. Mae hon yn dipyn o arnest. Yr un o'r ddau yn fodlon ildio modred. Gwaith da gan Gethin. Mae ganddo fo Dixon ar y rhaffa. Cwpl o ergydion at y corff. a mae Dixon yn gafael yn dynn i drio gael ei wynt yn ôl ato. Do, fi'n credu timlodd ar y siot na. Do. Ti'n gweld wrth uh, Geth yma mae'n uh, targedu'r corff. A mae Dixon dal i drio gael yr ergydion na. A mae'n ei taflu nhw, ond dio ddim yn cyrraedd y nod. A fel o ti'n deud, Zach, mae ma, ma Gething yn gweld yn dod. Oh, gwydd da gan Dixon, er bod o ar y rhaffa. A mae'n defnyddio'r jab na i dio'n dod allan o drafferth. A falle mae dyna sydd angen arno fo. achos mae wedi bod am dipyn o bwysau gan Gethin yn y rownd yma. O, so Ben a Thomas wedi iwsio'r jab yn y mwy, achos mae'n mae wylo mae reit uh, to, llaw dde dros y top trwmser, ond uh, so fe'n lando a lot ar y funud, achos mae mae'n swing, mae swing yn shot, ti'n mae, fe'n gwneud, mae Gethin yn gweld nhw'n dod. Pymthag eiliad o'r wythfed rownd, wythfed rownd o ddeg. Dixon yn mynd amdani ac yn methu eto. Ie, yeah, mae'n rhoi signal egni mas o fe. Wedi hollol. Fflint. Y ddau reit o dan ni fan hyn ar yr haffa. Wrth i'r wythfed rownd ddod i ben. Wel, mae hon yn ornest a hanner a pwy sydd ddeud na fydd hi ddim yn mynd yr holl ffordd. Mae i fod i fynd am ddeg rownd a'r hyn sydd yn y fantol ydy gwregys pwysau welter Cymru. A mae hynna jyst yn dangos yr un o'r ddau, maen nhw ben ben a'i gilydd, Zac, a does 'na'r un o'r ddau yn fodlon Ildio dim ond cyfuniad da gan Kieran Gethin yn fanna. Mae'n amrywio ei ergydion, mae'n mynd am y pen a wedyn Mae yna ma un, un arall yn dod at y corff. Wedi John gweithio, mae'n gweithio lan a lawr. Mae'n gwneud y peth iawn. Mae Xavi yn signo'r egni mas. Mae dwrnod i'r corff yn signo'r egni reit mas i ti. Corners, change seconds. Now win the job, what's the job, come on. Reit, da ni ar y fi mynd i mewn i'r rownd olaf ond un. Ac mae'n deg i ddweud nad oes yna gymaint a hynny yn gwahanu y ddau yma. Tony Dixon yn y trwsus gwyn a Kieran Gethin yn y trwsus du. Dixon o Aberpennar Gethin o Bontybŵl, y ddau yn brwydro am wregys pwysau welter Cymru. Mae'r dorf yma yng Nghasnewydd hyd yn hyn wedi cael gwledd a mae yna ddwy rownd ar ôl i fynd. A mae Gethin wedi uh, Gosod mwy ar stamp ar y, yr ornest yma wrth iddi hi fynd yn ei blaen, ond mae Dixon yn bwrw'n ôl. Pan da chi'n dechrau meddwl bod un yn rhagori, mae'r llall yn atgoffa ni gyd, dwi dal yma. Dyn nhw ddim yn fodlon ildio modfedd rhyngthyn nhw. Bach mwy o ddefnydd o'r jab yna gan Dixon yn y rownd yma na da ni wedi gweld yn y ddwy rownd ola. Wedi y doi yn uso jab yn y rownd hyn, so nhw wedi dechrau mor gyflym ar rownd diwetha. Ond ti'n fi credu mae'r doi yn gwybod bod e'n agos, a so nhw moyn colli'r rownd hyn. Na, hollol. A fe all hynny fod yn dyngedfennol. Dyna ni Dixon hyd yn hyn beth bynnag yn y rownd yma, ddim wedi chwilio am y, am y dde na dros y top. Fe driodd o sawl gwaith yn y rownd dwytha a methu. Dyna ni wedi gweld o'n fentro felly yn y rownd yma eto. Ie, yeah, ti'n gweld efo hyn, ni'n just roi'r combinations i gilydd, ti'n doi neu tri punch, just i pigo'r pwynt i lan, dal all i gyda, y judge fe, a'r ni'r ref. Ond y, swi y swingers na, ti'n gweld, maen nhw'n miso, maen nhw'n disgwyl yn wael. Bron, bron iawn os ti'n deud, Zach, bod, bod Dixon wedi cael ail wynt yn y rownd yma, mae ar y droed blaen yn fwy na gethin. Odi, ti'n bod, fi'n credu mae'n gwybod mae'n agos, mi eisiau fe, ti'n bod, i ennill y rownd hyn, achos sef mae'n mynd mewn i'r rownd derfynol, le falle bydd e'n dro, ti'n bod, am eisiau nhw ennill y flas rownd, so yn llyfr rownd hyn, bydd e'n mwy o chance ennill y ffeit. O Gethin wedi llwyddo i gael Dixon ar y rhaffa, ond Dixon unwaith eto, fo wedi gwneud sawl tro yn yr ornest yma. yn llwyddo i frwydro i ffwrdd oddi ar y rhaffa yna. Wedi to, mae'n ma dangos i grifder pob tro mae Middlesbrough bod uh, Gethin yn dechrau cymryd drosto. Mae Dixon yn dyn o lan a, a, a wneud i uh, pethau yna. Beth bynnag fedwch chi am y ddau yma, un peth sy'n sicr, maen nhw'n galon i gyd. Dyn nhw ddim am ildio a maen nhw'n sefyll y tir i tir y ddau ohonyn nhw. Mae'n dipyn o ornest. Mae'n gwmws, ti'n bod, fi'n credu mae'r uh, crowd wedi cael beth nhw wedi talu am hyn o. Ie, yeah, dyma'r ornest oedd pawb yn edrych ymlaen ati. Pawb yn disgwyl tân gwych, maen nhw wedi cael hynny. A mae'n anodd iawn, iawn, iawn y gwahanu'r ddau ohonyn nhw. Jab dda gan Dixon yma na, wrth i'r nawfed rownd ddod i ben. A mae o wedi creu bach mwy o argraff yn y rownd yma, Zach, na mae wedi wneud yn y rowndiau blaenorol. Wedi, ti'n gweld sef e'n lod o la, mae jyst gadl i, gadl i ddilo i fynd. Dwy shot fan hyn, tri shot fan hyn, so pig o'r pwynt lan. Dyna ni. Wel, un peth sy'n sicr, mae'r ornest hon yn mynd i fynd i'r ddegfed rownd, y rownd ola. am wregys pwysau fel Tŷ Cymru. Da ni wedi cael gornest werth i gweld hyd yn hyn rhwng Kieran Gething a Tony Dixon. A dewch ni edrych ar un neu ddau o'r uchafbwyntiau ar y chwith yna gan Kieran Gething yn y rownd olaf yna, ond uh, fe frwydodd Dixon yn ôl. O, oh, a fe gafodd Gethin i ddal gan y ddên a gan Dixon. Oedd wedi i falla greu mwy o argraff yn y rownd yna, fel oeddech chi'n deud, Zach, falla ddraed iddo fo wneud er mwyn denu sylw y, y rhai sydd yn dyfarnu yr ornest yma. O, yn bendant, so, mynd mewn i'r round hyn nawr. Ni, ni gyda fe dwy pwynt lan, so mis, yn bendant mis i ennill y round hyn. Jack, beth sa ti'n neud wrth y ddau ywan wrth iddyn nhw wynebu y round ola un? Wel, i'r ddau mis misio ennill y round, ond i Gethin, fi'n credu misio fe roi Tony Dixon lawr, neu felly stopo fe yn yn farn i. Wyt ti'n credu bod Dixon ar y blaen felly? Ydw, fi gyda dwy, dwy pwynt y flan i Dixon. Ar hyn o bryd. Wel, da ni yn y rownd ola. A mae'r ddau yn mynd amdani. Mae Dixon fel petai wedi cael ail wynt yn y ddwy rownd ola yma. Oedd mae arwyddion yn gynharach, falla bod o'n dechrau blino. Mi oedd Kieran Gething 'di synhwyro bod na hanner cyfle iddo fo. Ond uh, oedd Dixon ddim yn mynd i blygu, doedd o ddim yn mynd i ildio, a mae wedi brwydro i ffordd yn ôl i mewn i'r ornest yma. A mae Cier yn Gethin yn trio'i orau i focsio i ffordd yn ôl i mewn. Mae'r ddau wedi bod benben, i'r ddau ddim di ildio dim. Ac er fod y ddau wedi o bosib yn gwawdio ei gilydd, ar y gwefannau cymdeithasol. Mae mae'n ein deg i ddeud bod uh, bod na ddigon o barch rhwng y naill a'r llall ar ddiwedd yr ornest yma. O'r gwmwys, ti'n gwybod, maen nhw wedi cwrdd â'i gilydd yn ganol y ring a wedi uh, rhoi popeth yn y ffaitin, so ie, yeah, yn gwmwys, bydd, bydd, bydd, bydd parch rhwng y ddau. A mae'r ddau mynd dan dan Isaac. Mae Dixon, yn, mae Dixon yn glanio ergyd, mae Kieran yn ateb yn ôl. Ie, fi ddim un nhw'n dyn lan y bore yn y meddwl, twod, galle, galle fi di roi mwy. Na, a mi fydda nhw'n gwybod bod nhw wedi bod mewn dipyn o ornest. Degfed rownd o ddeg. Gwregis pwysau Welter Cymru yn y fantol. Mae Dixon wedi bod yn ben campwr uwch Welter Cymru yn y gorffennol. Dyma'r tro cyntaf i Kieran Gethin frwydro am deitl yma. Dixon yn... O, mae Dixon yn, yn, yn, yn glanio sawl ergyd wan. Dangos na fyddwn ni'n gweud gynet o roi'r panti i gilydd 3, 4, mae'n mae lando. A falla bod yr ergydion mae o'n gael yn y rownd yma yn mynd i wneud tipyn o wahaniaeth yn llygad y beirniaid. O, yn gwmwys, yn gwmwys. A dio ddim yn rhoi cyfle o gwbl i Cier yn gethu'r ymateb. Mae o mewn ar ôl yr ergydion, os dio'n gyfuniad o Un, dwy neu tair, mae o'n camu nôl. A mae Kieran Gethin yn gorfod gweithio. Mae o'n dal ymlaen ar Dixon yn fwy na'n dyn ni wedi gweld yn yr ornest hyd yn hyn. Wedi troi fi'n credu mae Gethin wedi blino fan hyn nawr, mae Dixon yn, yn dangos fan hyn bod, bod fe gyda mwy o egni o'r rôl. Rhyw hanner munud o'r rownd ola i fynd a mae wedi bod yn yn dipyn o ornest rhwng Tony Dixon a Kieran Gething. Ac mae'n deg i ddeud nad oes tam llawer i, wa i wahaniaethu rhwng y ddau yma. Maen nhw wedi rhoi popeth i mewn i'r ornest yma. Maen nhw'n dal i fynd Deg eiliad i fynd. Oh! Y chwith gan Kieran Gethin. Fe deimlodd Dixon hwnna. Maen nhw'n dal i fynd benben wrth i'r gloch fynd ar ddiwedd yr ornest. A pwy fydda yn gallu dod i benderfyniad? Mae'r ddau, er bod nhw wedi bod yn gwawdio'i gilydd cyn yr ornest, yn cofleidio'i gilydd. Mae'r ddau'n gwybod bod nhw wedi bod mewn Tipyn o ernest, dan ni'n mynd i glywed y cyhoeddiad swyddogol maes o law, ond Zac, mae rhaid i mi ofyn i ti, ar ddiwedd y deg rownd, pwy sy'n mynd â hi? I fi, ti weld oedd y ffait yn briliant o ddoe nhw'n cwrdd yn ganol y ring, ond i fi, y gwaith well yn dod o Tony Dixon a, ti weld, y knockdown gath e 'fyd wedi helpu fe, fi gyda fe tri pwynt o flaen. Wel mae hynna'n dipyn o fantais, dyna sylwadau Zach Davies wrth gwrs sy'n cadw cwmni ni yma ar Bocsio. Dyma chi rai o uchafbwyntiau y rownd ola. Dixon yn dal Kieran Gethin efo mwy nag un ergyd. A mi nath o gryfhau yn ystod y rowndiau ola. Mi oedd na arwyddion fel bod o'n blino, ond um, fo o bosib oedd y cryfa ar ddiwedd.